Шушындый бөек максаты булмаса, һичшиксез Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә аны бар өммәтләргә фарыз кылмас иде. Һәм мондагы бөек максат ул Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә карата тәкъвалы булу. Шуңа күрә дә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә тәкъвалыкка чакырып әйтте, Вә ләкад уассайна алләзина утул китәбә мин кабликум вә ияәкум ән иттәкуллаһ. Дөреслектә без васыять иттек, билгеләдек, Сезгә кадәр Китап бирелгән әһелләргә һәм сезгә, Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләгә тәкъвалы булыгыз. Шулай ук уразаның фазыйләтеннән аның әҗере бик күп һәм ниндидер бер сан белән чикләнмәве. Бәлкем, Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә ураза тотучыга әҗерен хисапсыз рәвештә бирә. Ике сахих хәдисләр җыентыгында Әбү Һурайра радыяллаһу анһу риваять итеп әйтә, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, ди, Аллаһ субханаһу вә тәгалә әйтте, ягъни бу, котси хәдис, Аллаһ субханаһу вә тәгалә үзе әйткән сүзләр булып тора. Һәм Аллаһ субханаһу вә тәгалә әйтте, ди, Адәм баласының һәрбер гамәле аның өчен. Иллә дә мәгәр ураза минем өчендер, ди, һәм аның өчен әҗерен, җәзасын да мин үзем бирәм. Һәм ураза ул калкан булып тора. Һәм әгәр дә сезнең әгәр дә берәрегез ураза тота икән, уразада була икән, ул әшәке, оятсыз сүзләр әйтеп, кычкырып, бакырып сөйләшмәсен. Һәм әгәр дә кемдер аны сүгә икән, яки аның белән көрәшә башлый икән, ул аңа әйтсен, Дөреслектә мин ураза тотучы кеше, дип. Һәм мин Мөхәммәднең, аның кулында булган Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә белән ант итәм, ураза тотучының авызыннан килгән ис Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә каршында миск хушбуеннан да хәерлерәк һәм сөеклерәктер. Һәм ураза тотучының ике шатлыгы бар, ди. Беренчесе ул, ураза тотып, Авыз ачкачтын шатланыр һәм икенчесе ул Кыямәт көндә Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Раббысы белән күрешкәчтен шатланыр, ди. Һәм Муслим риваятендә шушы хәдиснең килә, Адәм баласының һәрбер гамәле күбәйтелә, ди. Һәм һәрбер изгелек, ди, ун тапкыр була, җиде йөзгә хәтле арттырыла, ди. Һәм Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә шуннан соң әйтә, Иллә дә мәгәр уразадан кала, ди. Дөреслектә ул минем өчен, Һәм аның өчен әҗер җәзасын да Мин Үзем бирәм. Минем бәндәм, ди, үзенең шәһвәтен һәм үзенең ризыгын Минем ризалыгым өчен Минем өчен калдыра, ди. Һәм бу бөек хәдистә бик күп фазыйләтләр бар. Шуларның арасыннан Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә уразаны Үзе өчен аерып алды. Бар гамәлләр арасыннан Үзе өчен аерып алды. Ни өчен? Чөнки бу, гыйбадәт. Шушы зур Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә якынаю, ул Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә каршында бик зур кадергә ия. Һәм Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә аны ярата, чөнки бу гамәлдә ихласлылык күренә. Ни өчен? Чөнки бу кешенең һәм аның Раббысы арасындагы сер булып тора. Моны Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән беркем дә күрми дә һәм белми дә. Чөнки ураза тотучы, ниндидер бер урында беркем дә күрмәгән Һәм беркем дә белмәгән, әгәр дә урында кала икән, ул һичшиксез Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә тыйган әйберләрне кылырга мөмкин. Ләкин Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә аны күрә һәм белә дип, ул шушы әйберләрдән ерагая һәм Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә тыйган әйберләрдән саклана һәм бу әйберләрне калдыра. Һәм Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләнең әҗер-савабына өмет итеп, Аның җәһәннәм газабыннан куркып бу әйберләрне калдыра. Һәм шуңа күрә дә Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә шушы бәндәсенә шөкер итә, аңа хәерлелек күрсәтә, чөнки ул бу гыйбадәте белән Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләгә ихласлылык күрсәткән була. Шулай ук бу хәдистәге файдалардан яки фазыйләтләрдән Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә әйтә, Һәм аның әҗер, җәзасын Мин үзем бирәм, ди. Һәм моны үзенә, ягъни Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә үзенә бәйләде. Чөнки. Гамәлләр, изге гамәлләр аларның саннары арта. Ягъни кеше әгәр дә бер изгелек кыла икән, аңа уннан алып җиде йөзгә кадәр хәерле гамәл языла. Ләкин уразаның әҗерен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе генә бирә. Һәм билгеле бер сан белән чикләмәде, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә юмартларның иң юмартлысы һәм моның әҗерен дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хисапсыз, чиксез, санаусыз бирәдер. Һәм шулай ук уразада сабырлыкның бар төре дә җыелгандыр. Беренчедән, анда Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә итагать итүдә, буйсынуда сабырлык күрсәтү. Шулай ук анда Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә тыйган әйберләрдән тыелуда сабырлык, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә билгеләгән әйберләргә, авырлыкларга сабырлык күрсәтү була. Кеше ачлык күрсәтеп, сусау белән тәне һәм аның рухы зәгыйфьләнә, ләкин ул сабырлык күрсәтә, Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә ризалыгы өчен шушы әйберләрдән тыелып тора һәм Аллаһ Субханаһу вә Тәгаләнең әҗеренә сабырлыгы белән ирешә. Һәм Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә сабыр итүчеләр хакында болай диде, Иннәмә юәффәс-сабируна әҗрәһүм бигайри хисаб. Дөреслектә Аллаһ Субханаһу вә Тәгалә сабыр итүчеләрнең әҗерләрен хисапсыз, санаусыз бирәдер, диде. Шулай ук ураза ул калкан булып тора. Ягъни кешене, ураза тотучыны буш сүзләрдән, оятсыз сүзләрдән саклыйдыр. Һәм шуңа күрә дә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм нәрсә диде, Әгәр дә сезнең берәрегез ураза тота икән, буш, оятсыз сүзләр кычкырып-бакырып, начар сүзләр әйтмәсен, диде. Һәм шулай ук ураза, ураза кешене ың калканы булып тора, чөнки ул аны уттан саклый. Җабир ибн Абдиллаһ, радыяллаһу анһу, риваять итеп әйтә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтте, ди, Ураза, адәм баласын, бәндәсен уттан саклый торган калкан, дип әйтте. Шулай ук уразаның фазыйләтләреннән, ураза тотучының авызыннан килгән ис Аллаһ субханаһу вә тәгалә өчен миск хушбуеннан да күркәмрәк һәм сөеклерәк булып тора, чөнки бу аның авызыннан килгән ис аның ураза тоту сәбәпле килә һәм, һичшиксез, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә буйсыну, якынаю сәбәпле булган шушы ис Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә өчен сөеклерәк һәм хәерлерәк булып тора һәм бу шулай ук инде Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең каршында бу гыйбадәтнең, бу гамәлнең зур әҗергә һәм зур фазыйләткә ия булуы хакында безгә аңлата. Шулай ук уразаның фазыйләтләреннән ураза тотучының ике шатлыгыкка ирешүе. Беренчесе ул, авыз ачканда, ягъни ураза тоткачтын, ул Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә аңа биргән шушы нигъмәтне, ягъни Аңа якынаюны, шушы гыйбадәт белән Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең әмерен үтәүне, ул шушының белән шатлана. Чөнки күпме кешеләр Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә бу. гамәл-гыйбадәт белән шушы изге гамәл белән якынаюдан мәхрүм. Кемнәрдер үзләренең сәламәтлекләре сәбәпле, ә кемнәрдер үзләренең гафиллекләре сәбәпле Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ураза тоту белән якынаюдан алар мәхрүм булдылар. Ә инде кемгә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә шушы гыйбадәтне үтәргә бирде, ул һичшиксез Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең зур нигъмәтенә иреште. Һәм икенче шатлыгы ул, Кыямәт көнендә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә белән очрашкач, аның шатлануы. Чөнки Кыямәт көнендә ул шушы уразасының әҗер-савабын күрәчәк, мул рәвештә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән шушы җәзасын алачак. Чөнки ул көндә Ул көндә һәрбер кеше әз генә булса да, бөртек хәтле генә изгелеккә дә мохтаҗ булачак, ә ул көнне ураза тотучыларга әйтеләчәк, Кая ураза тотучылар, алар Райян исемле ишектән, җәннәт ишекләреннән керергә дип, аларны чакырырлар һәм шушы ишектән алардан башка беркем дә кермәс. Шулай ук уразаның фазыйләтләреннән Кыямәт көнендә шәфәгать кылу. Абдуллаһ ибне Амр, радый Аллаһу анһу, риваять итеп әйтә, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, ди, Ураза тоту һәм Коръән уку Кыямәт көндә Аллаһ Собханәһү вә тәгаләнең бәндәсе өчен шәфәгать кылачак. Һәм ураза әйтәчәк, Әй Раббым Аллаһ, мин аны ашавыннан, аның шәһвәтләреннән Аның көндезге вакытында аны тыйдым ди. Һәм Коръән әйтәр, Әй Раббым Аллаһ, мин төннәрен аны йокысыннан тоткарладым, диер, һәм шул вакытта Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә уразага һәм Коръәнгә шәфәгать кылу итәргә рөхсәт бирер. Шулай ук уразаның фазыйләтләреннән, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә җәннәткә аерып аларга аерым бер ишек бирер. Ул ишектән фәкать ураза тотучылар гына керер һәм бер кем дә, ягъни ураза тотканнардан башка бер кем дә кермәс. Һәм Бухари һәм Муслим җыентыгында Сәһл ибн Сәгъд, радый-Аллаһу анһу, риваять итеп әйтә, Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, ди, Дөреслектә җәннәттә Райян исемле ишек бар, диде. Һәм аннан, кыямәт көнендә, ураза тотучылар керер, һәм алардан башка бер кем дә ул ишектән кермәс. Һәм әйтелер, Кайда ураза тотучылар? Һәм алар торып басырлар да, һәм Алардан башка беркем дә ул ишектән кермәс, һәм инде алар ул ишектән кергәчтен, ул ишекләр ябылыр һәм бүтән беркем дә керә алмас. Шулай ук уразаның фазыйләтләреннән, әгәр дә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең бәндәсе аны иң күркәм, иң яхшы рәвештә үти икән, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә ихласлык белән һәм Аның пәйгамбәре, пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә ияреп, иң яхшы рәвештә үти икән, бу һичшиксез аңа бик күп файдалы җимешләр китерер. Һәм бу файдалы җимешләр аның аякларын хаклыкта нык тотырлар. Аның иманы ныгыр һәм аның шиксезлеге, якины артыр. Шулай ук аның әхлаклары, әдәп-әхлаклары матурланыр. Аның шәһвәте басылыр һәм йөрәк гамәлләре аның киңәеп китәр, ул Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләдән ныграк курка башлар, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең хәерлелегенә, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең рәхмәтенә ныграк өмет итәр, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләне тагын да ныграк сөер. Һәм Ибнул Кайим рахимаһуллаһ әйтә, Гомумән алганда, уразаның максатыннан булып тора, кешеләр, ягъни үзләренең сәламәт акыллары булган һәм фитраларында турылыкта булган кешеләр, һичшиксез, Уразада Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең рәхимлелеген, мәрхәмәтен һәм шәфкатен күрерләр, аларга Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең газабыннан саклану һәм калкан булуын күрерләр. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә һәммәләребезне дә изге гамәлләр кылырга, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә шушы гыйбадәтне иң күркәм һәм иң хәерле рәвештә,